Wann een op där Plaz Zäit verbréngt, dann ass et meeschtens fir an d'Vokanz, fir vun A op B ze kommen an d'Welt ze entdecken. De Pit Rein ass aus engem aneren Grond dacks um Findel. Mat sengen 19 Joer interesséiert hie sech fir d'Fligeren. De Pit ass e sougenanntene Planespotter. Mat senger Kamera steet hien dacks stonnelaang beim Flughafen, fir méiglechst vill, an heiansdo och rar, Fligeren virun d'Lëns ze kréien. Seng Passioun geet awer nach méi wäit. Doheem huet hien de Flughafen am Miniaturformat nogebaut. Am Ufank nach mat vill Karton an Handaarbecht, mëttlerweil kommen och modern Techniken, wéi en 3D-Drucker an den Asaz. De Loïc Juchem war bis laanscht kucken.
Mir sinn zu Gréiwemaacher, doheem beim Pit Rein. Hei an der Stuff huet hien de Findel am Miniaturformat nogebaut, 6 Meter laang, annerhallwe Meter breet an am Maasstaabb 1 zu 500. Ugefaangen huet alles wärend der Covid 19 Pandemie. Säi Cousin an hien sinn deemools einfach mol op de Flughafe gaangen, fir Fotoe vu Fligeren ze maachen. Gouf mer héieren, dass eben d'Cargolux ee Fliger mat enger Mask hätt, an do war mäi Cousin an ech haten eis dunn ebe gelangweilt, dat war 2021, an do si mer einfach enk op de Findel gaang, wollten dee Fliger gesinn, an jo, do hat eis dat esou gutt gefall, do hu mer dat an der Vakanz nach e puer mol gemaach, an do ass dat esou e bësse reegelméisseg ginn, do koum d'Kamera och derbäi. Mëttlerweil ass de Pit e richtege Planespotter ginn an zielt him no ënnert de Lëtzebuerger zum enke Krees. Wann de Student, deen zu Dresde studéiert, am Land ass, zitt et hien dacks 4 bis 5 Mol d'Woch op de Findel, fir do nei Fligeren ze fotograféieren. Dobäi trëfft hie sech och reegelméisseg mat anere Spotter an heiansdo och mat de Responsabele vum Lux-Airport, fir sech auszetauschen. Mee seng Begeeschterung fir d'Fligerei geet awer nach méi wäit, an dofir huet de Lëtzebuerger eise Flughafen eben am Klengen nogebaut. Zum Beispill déi ganz Strécher, déi een hei gesäit, déi hunn ech dann, wou ech mer d'Foto vun zum Beispill geoportail.lu oder och Google Earth bësse verglach hunn, dann probéiert déi Strécher esou detailgetrei wéi méiglech och nozezeechnen, déi ganz Marquagen, d'Positioune vun de Fligeren, awer och eben Stroossen. Dës Maquette gouf och schonn eemol kuerz um Findel ausgestallt an et ass net ausgeschloss, datt dat an Zukunft nach eng Kéier geschitt. Mam Bau vun dësem ambitiéise Projet huet de Pit 2023 ugefaangen. D'Fligeren, déi sinn all vun Herpa, déi maachen ech net selwer, am Géigesaz zum Rescht vun der Maquette. An ech probéieren och besonnesch déi Fligeren eeben op dës Maquette ze bréngen, déi och eeben regulär hei ze gesi sinn. oder déi ech och mol eng Kéier hei fotograféiert hunn. Et ass besonnesch schwéier ebe Luxair-Fligeren oder Cargolux-Fligeren ze fannen, well déi sinn aktuell net an der Produktioun vum Hiersteller vun de Maquetten. An do muss een dann ëmmer e bësse kucken, Occasiounen ze fannen. An dann ass dat eeben och schonn e bësse wat dann och d'Maquette. wou dann e bësse Budget drafléisst, eben och déi Fligeren ze fannen.
Déi grouss Begeeschterung fir d'Aviatioun ass awer schonn 2021 entstanen. Mëttlerweil huet hien doheem, nieft senger grousser Maquette, och iwwer 100 Modellfligere vu verschiddenen Airlines an a ganz ënnerschiddleche Gréissten. Dat hei ass elo een, deen ass aus komplett aus dem 3D-Drucker. Deen hunn ech esou gedruckt, dat ass a puer Segmenter, well déi Awer dann ze grouss ass, an eben zesummegesat. Awer dann och lackéiert, jee nodeem wéi d'Faarwe sinn, Stickeren drop gepecht. Hei eben interessant mat der oppener Nues.
D'Windelmaquette ass awer nach laang net fäerdeg, well och um richtege Flughafen ëmmer nees eppes ännert, passt de Pit och säi Modell reegelméisseg un. Aktuell schafft hien um Hangar vun der Air-Rescue. Am Ufank gouf vill mat Karton gebastelt, mee mëttlerweil kënnt och en 3D-Printer an den Asaz. Dat ass en relativ einfache Programm, well dat si jo alles geometresch Formen an an deem klenge Moosstap muss een dann net esou vill mat Detailer schaffen. Haaptsaach der kennt een et an da baut een dat esou zesummen. Jo dat hëlt eng Véierelstonn bis 20 Minutte pro Gebai. Ebe mat Moossen déi een hëlt vu Google Earth oder Geoportail kann een dat ganz einfach dann am Moosstap ëmrechnen an dann huet ee quasi déi Gréisste vun deene Gebaier. An der Aviatioun selwer wëllt hien awer net onbedéngt schaffen. Fir hien ass a bleift et virun allem eng Passioun. Iwwer 50 Fluchhäfen huet de Pit da schonn am Laf vu senger Karriär besicht. En Highlight war eng Foto vun der Air Force One, déi hien am Kader vum NATO-Sommet zu Den Haag konnt maachen. Fir haut huet de Pit genuch u senger Maquette gekniwwelt. Wéi hien a senger App gesäit, kënnt nämlech um Findel eng Maschinn un, déi hien net wëll verpassen. An elo geet et op de Findel fir eben den nächste Fliger ze knipsen.